Hure raKilati razotaura naQuinta Tedicius homweri yenyika richiburitsa mavhi 11 richiti iro rakatanga kudanana naKilati Jinimba achiri mupenyu. Kumashow kwaKilati ranga risingatenge matiketi. Tichitaura kudai radedzera kuti rine mimba riri kuto expecta mwana. Hi guys welcome to Zim Celebrity TV. If you are new to this channel please subscribe but if you are returning subscriber welcome back. Tirarai munzwe zvazvichitaurwa naQuinta Tedicious.
Hello?
Yes, hello. Is this Rose? It's Rose, Mofongo. It's Rose. More Rose. This is Queen Tatilicious. How are you, sweet? I was Taurisa and Skukunzwa. enda akukunzwa manje ndiwe warambwa nakila tipa akazara vanhu
ee ndini kadirose zita ndinonzi rose o oh, but rako rebasa rinonzi kadirose yes ndona ndakaisa pamasocial media angu ese saka tiri kuti kilatiya ari kunyepa kuti haakuziva anokuziva
sei madaro queen vamwe munhu vese ari kutondituka wani hanzi ndinopenga ndaifabricata evidence
nekusvika kwawakaita ino ndangoona picture rako pasocial media ndakati no not this girl you look so pretty to do that you know and of all the people like killer t you know dayanga ari winki d taiti kana kuti japraiser but killer t ya ndatrenda from ten izvezvi dzachi i can't even sleep i can't even kana kuchema i think ndiri mushoko ndaita mudumbu ndachaya

homwe nyika yatokufarira because isi tikaona nyaya ka before ndatombonzwa story yako ndango you know when, when you're a spiritual person you know things before wataura nesource or whatever i knew that something was fishy is either wanga wakadyirwa mari yako yese kana kuti wakanhumburiswa i had only those two options then i think one of your relatives in the uk reached out to me amvataiwa queen ndo number dzake idzi ane nhumbu so let's start from the beginning makatanga kudanana nakilati rini
in you're very sure ndakadanana naye aiwaka because right now takuclear mm. conscience dzevanhu mm. because kune mukadzi wakila tili saka ari kutonetsekawo izvozvi mm. ari kuda closure ndatomuudza ndakati mhuri yakura and haungarambirwe nenyaya yekuti its not your fault killer t ndiye aifanira kuvhara zipi rake iwewe wakangoonawo mukana wekudanana necelebrity and its not your fault continue dia makatanga kudanana rini
um this is what happened i think way back when jinimbi was still alive yo ndaye ye ndaenda kuma asi ndichati gagaga so that atirebese nyaya mm -hmm, mm -hmm. Ndai, ndaishanda kuevitro i was a general manager ikoko saka being a manager unenge uri close to these um, social lights and celebrities evitro ndo company yei iyo it's a, it's a restaurant lounge and bar iri mubelgravia mm -hmm.
okay
yes so ninoona jinimbi we had a,

Oh, chine vakilati.
Hey. I always had a crush. Ndinimbotoseka zvikanzi kwewewe nekunaka kwese uku zviya zviya munongoziva varume they get jealous mm. even chero muri mafriends murume anotoita jealous mm-hmm. haangoitsika tsika at that time basa rakazoperawo because of lockdown pandazo that was 2020 2021 yes ah, vanhu tautanga futi kuenda out I started going to his shows. Why? Because Angaris Agara Ndiri, a, a top fan to him. Mm. And at that time, I would make videos. I mean, kana makamboona TikTok yangu, I'm always what property. Ndichisimbisa, ndichisapota. Anditi, around 2022 there, ndo ndatexterwa naLisa maybe because I was taking too much here kana kuti ndaizonyanya kusimbisa killer and honestly at that time he didn't even know me murume wake paimudza chokwadi kuti rose handimuzivi mm. chachitori chokwadi but because mukadzi anoramba achipopota maybe kumba i don't know unodzimara wadriver yoanzi anorova lisa wacho ndakanzi kuti anoti ndashumba anzi anorova zvisingaita Ehe so she reached out ndoziva kwaunoshanda all sorts of threats and andirambodaira inini am, am, am, am the only child in my family mm. aka munhu wandakamhanyira kunoudza ndimai mai vakati ah mathreats aya let's, take, let's not take them lightly mm. because she might be serious handi itinoripota around that time takanoripota ndikatotoripo pavon igore ripi um, 2023 kunana august inimba ngatofa kapa yange atofa apa vaa madhiri angu ndega nalisa apa aiwa ndakatukwa ndikanzwa zvese i never replied pandakaenda kuavo ndewo mapurisa akaseka vakati timboona tiktok yacho wakanakawo saka semukadzi wemunhu anototi avo arove nehara asi mukadzi i think akuita era because attention yemurume yaapauri aita kuti akuzive i think all this time iwe he was innocent ah, ini boo pai paya hangu chingoda kuti loka nyaya irambe iri low low so after the, the police reports akazomira hake kundithreatena and nothing happened handina kukwadzwa handina kurohwa but yes people would talk lisa ari kukutsvaga ada kutokukwadza because of killer tea pandatoribandariplya one of my friends ndikati now am after kelvin nekuda kweizvozvo that was me ah, anonzi kelvin anikila tea Kusi kwenyu. Kusi kwenyu anoera chii mutupo wake? Mm, andizi yangu. Ah, iwe ungadane nemunhu usingazivi mutupo wake. Chirudzwa ichocho.
Ndobva ndatoudza friend yangu. At that time she was my best friend. I don't know kuti ndiye here ainofida information. the other parties handiti inini ndakatanga kune kashuwawo kuti aiwa i post pabuda song ndiripo ndadai until fast forward let's go kwamakazonyatsoita meet na killer t ndoda kunzwa pamakazonditanga kuita relationship um it was at his show ku arcadia pano eh, hameno chinonzi anonzi eh, pakedhi hameno chibhowa chacho chinonzi indakangana mhm. ndakatenga t-shirt yeorange ndika i think i have videos on my instagram unotumidzira umbowo wese ndikuda umbowo wese ndikuda mapicture ese muri mese ndikuda zvese something chiri very deep not mapicture makangomira anyone can ndikuda zviri deep zvamaitora muri two you know so that when i'm now dishing out this story inenge ine solid evidence handiti ka continue eh, watenga t-shirt yeorange paya kwaakedia Eh, then I personally pandatokumbira number yake personally ndichidzingwa dzingwa nemabounce ake nechii nechii ah, vandipa number this was a bad number ndaseva number wandiziya here ndakuziya ndikati yebva kwezvitro i was wasting time actually from there ah, i started getting mafree tickets Mm. kumashows mm. i would be sent malinks with different numbers and people vandisingazive indaingofunga kuti aiwa ha tiri kutamba handiti kwajinimbi taienda saka lucky me until ndaakuchienda kumashows ari out of harare to me now this was more of a relationship makatanga kurara mese rini zuva rekwakedia here kana kuti makatombotonza musani marara mese Ah,
hamusi muri kundirekodha here kuti muzoposta iwe? aiwa ndoda- ndotanga ndabvunza kaswit hatinyasoziva makatanga kurara mese rini madhetsi akakosha Okay,
ta pashow yekunyanga eh, ndakaenda kunyanga naye anga ine show naJah Prayzah muwinter here eh, eh, ikoko this last winter Aka- yatakufa june Ju- Ju- may june
2023 pamakatanga kurara mese orit so this also vanhu vanoona kamainstagram handi tinenge tichiposta takamira pamamota adza ake machii machii vanhu vakatanga kuvhunza and i honestly would tell other people am ah, just a fan but vakatanga kuti aiwa feni racho ranyanya wachinja wadai you know the, the, the presence and of course i would tell mama kwezvo watenga kupi wadii nongoti wa handi nemukomana wangu haana kuroora here because in social media ndikati ah, iroro handisi kuziva maybe weare playing or something saka fast forward for me nhumbu ine mamanzi mangani
aiwa handina hangu nhumbu am yet to test ndakaskipa period muna november nadecember saka wakapedzisira kurara naye riini killer t Ah, kwini mumabvunzire enyu aya ma aiwa ndachida kuziya kakuitira kuti kana paine nhumbu the last time yawarara naye nderini ah,
When was this? 26 in Simas, HICC. Eh, muna December ndovega ma two mashow andakaenda because ndaiti muna December saka tongoti December and ndaiva ah. eh, ina ndakuti papo rafu ndopadzadza tanga mashow nandaku tukasvika eh handichatobvumidzwi kuenda padhuze I'm sure mazvinzwira make zvazvitaurwa naQuinta Delicious nehure raKiller T asi kila tea adeedzera kuti iye harizi yehure iri kana kutombokwazisana navo tikazvitaura tikati sei achizama kuzvijustifya anga achinyepa anomuziva and akatomumitisa saka ma one ndo side of story yehure rake kila tea rataura richiti aiwa takatanga kudanana nakila tea jinimba achiri mupenyu handizivi kuti what went wrong akungotsamwa asi iye aindidla akandidla bota kubvira kudhara